Merħba tfal! Grazzi talli llum ingħaqadtu magħna dal-ftit ħin li se ngħaddu flimkien. Nispera li tieħdu gost magħna, ħa naqraw flimkien, sa nieħdu gost, sa nilagħbu u nittama wkoll li forsi nitgħallmu xi ħaġa ġdida wkoll flimkien. Hawnhekk tafu x'għandi f'idejja?
Tafu tgħiduli xi ħaġa fuq il-kamolejonte? Jgħob jiekol l-insetti.

U hekk ma jkunux jistgħu jarawh l-edewwa tiegħu hux vera. Ekku, mela l-kamaleon tetfal ibiddel il-kuluri għal ħafna raġunijiet. Jekk pereżempju ikun qiegħed fi klima kiesħa u qed iħoss il-bard, x'taħsbu li jiġri, jiskura jew jiċċara?
U jekk ikun fi klima sħuna, x'taħsbu li jagħmel? Jiskura iżjed, jiskura iżjed. Mela l-kamaleon tejb jiddel il-kuluri, jekk kienu rrabjat, jekk kien huwa irid jinħeba mill-għadu, jekk irid jinħeba biex ikun jista' jiekol l-ikel, u jista' wkoll ibiddel il-kuru biex jidher. Mela għandu raġunijiet differenti għalfejn il-kamaleonte jbiddel il-kuluri. Tafu tgħiduli xi ħaġa oħra dwar il-kamaleonte? Tafu tgħiduli xi ħaġa dwar għajnejh? Tafu li l-kamaleonte jista' jdawwar għajnejh 360 grad, jista' jiġifieri fl-istess waqt b'għajn waħda jkun qed iħares 'il fuq u 'l din in-naħa pereżempju u bl-għajn l-oħra jista' jkun qed iħares 'il din in-naħa u 'l isfel. B'hekk ikun jista' jlaħħaq ma' dak kollu li jkun qed jiġri madwaru. Però s-smigħ tiegħu ma tantx huwa tajjeb. Ġieli rajtu xi kamaleonte intom? Iva.
Fejn ġieli rajtuhom fejn?
Id-dar. Id-dar?
Iva. Ġieli kellna xi kamaleonte hawnhekk? Iva. Għandna Malta kamaleonte veru. Imma fid-dinja hawn madwar 200 speċi differenti ta' kamaleonte, il-maġġor parti tagħhom però jinsabu f'Madagaskar. L-iżgħar kamaleonte u l-ikbar kamaleonte it-tnejn insibuhom f'Madagaskar. Issa llum għandna storja u allura fuq xiex taħsbu li hija l-istorja ta' Fuq il-kamaleonte. Il-kamaleonte.
Fuq il-kamaleonte. U tafu x'jismu l-kamaleonte tagħna? Le. Il-kamaleonte tagħna jismu? Leo.
Leo il-kamaleonte. Dan huwa l-ktieb li ħa naqraw magħkom illum. Hawnhekk għandna dan l-isem. Dal-isem tafu ta' min hu? Ta' Natalie Portelli. U Natalie Portelli x'għamlet? Pinġiet u kitbet l-istorja. Tajjeb, għalhekk għandna l-isem ta' Natalie Portelli mal-faċċata. X'qed taraw iżjed fuq quddiem ta' dan il-ktieb? Kameleonte.
U

Mela jekk ħarisna lejn quddiem tal-ktieb, imma issa jiena ħa ndawwar fuq wara ta'. Niftakru x'ngħidulha di li għandna fuq. Il-ħarsetta.
Bravi.
Il-ħarsetta jew it-titwila għax meta naqraw din inkunu qegħdin nagħtu ħarsa ħafifa lejn dak li hemm fil-ktieb. U jiena ħa naqra il-ħarsetta. Leo l-Kamalejonte ma jridx jistaħba aktar. Ħarsu lejja! Ħarsu lejja! Beda jikkonċentra kemm kellu ħila u sar minn kull lewn. Imma x'jiġri meta Kamalejonte jkollu ħafna kuluri? Tridux nibdew il-ktieb ħalli naraw. Tajjeb ferm. Mela, dan il-ktieb kif qegħdin taraw jiena selliftu mil-librerija. Naf li bħalissa l-librerija ta' Ħal Safi tinsab magħluqa, iżda tbżax, la darba jgħaddi kollox u l-librerija terġa' tiftħu, ejjew u intom ukoll tkunu tistgħu tissellfu dan il-ktieb. Mela, Audrian, tibda inti l-ewwel? Qed naraw hawnhekk. Kameleonte, jinbidel. Hmm, ħanibda naqra ta' jiena. Leo l-kamaleonte jinsab fuq siġra. Jaf jistaħba sewwa. Meta jkun fuq zok kannella jsir kannella. Meta jkun fuq werqa ħadra jsir ħadar. Kemm huwa faċli Għallejo l-kamalejonte biex jaqbad l-insetti? Għaliex taħsbu li huwa faċli għallejo l-kamalejonte? Għax meta jkun fuq warda werqa ħafna jsir aħdar u fejn meta jkun hemm insett fuq warqa ħadra jista' jaqtuh għax l-insetti ma jarawx għax ikun l-istess kulur. Ekku.
Mela hekk jirnexxilu jaqbad l-insetti iktar faċilment għax l-insetti ma jarawhx. Tajjeb, Ġulja l fidejk issa. Issa, Leo l-Kamaleonte ma jridx jistaħba aktar. Jien sabiħ ħafna, Irrid li l-annimali l-oħra jarawni u jħarsu lejja. Leo l-kamaleonte sejjaħ liż-żrinċijiet, Ħarsu lejja! Ħarsu lejja! Taħsbu li se jarawh iż-żrinċijiet? U għaliex? Għax qiegħed fuq warda warda ħanqa.
Werqa ħadra. Werqa ħadra u aħdar. U huwa aħdar. Mela ħa naraw raw x'ta. Iż-żrinxijiet ma rawx kameleon te aħdar fuq werqa ħadra. Leo l-kamaleonte sejjaħ lil Ġiġi, lil Ġiġa u lil Ġoġo. Ħarsu lejja! Ħarsu lejja! Ġiġi, Ġiġa u Ġoġo ma rawx kamaleonte kannella fuq zokk.
Kannella! Kannella!
Ekku, Leo l-Kamaleonte ma ħax gost li ħadd ma seta' jarah. Min jaf x'jiġri kieku l-kulur ma jkunx l-istess bħal. Naraw. Leo l-Kamaleonte Niżel minn fuq is-siġra, beda jikkonċentra. Kemm kellu ħila! Arawh, għalaq għajnejh u qed jikkonċentra. Tridu x'nagħmlu bħalu? Isa, nagħlqu għajnejna u nikkonċentraw. Isa, kulħadd jagħlaq għajnejh. Jikkonċentraw Isa, ħa naraw. Ejja ħa naraw ġara xi ħaġa. Ġara xi ħaġa? Iva.
Meta jkun fuq sottu l-kannella jisir aħmar. Hmm, jider issa taħsbu? Iva.
Ħana raw jidirx. Leo l-kamaleonte sar aħmar. Ħarsu lejja, ħarsu lejja. Qal l-iżrinċijiet Kemm għandek kulur sabiħ! qalu ż-żrinċijiet. Raw iż-żrinċijiet issa? Issa jidher hux veru? M'għadux l-istess kulur tal-weraq jew taz-zokk. Tul il-jum, Leo l-Kamalajonte baqa' jipprova jibdel il-kuluri sar Rosa fuq ġebla griża. Jidher hawnhekk? Iva.
Jidher hux?
Mhuwiex griż bħal ġebla m'huwa roża. Sar kważi iswed fuq ramel isfar.
Jidher issa? Iva.

sar
fuq fjura oranġa u oranġa fuq fjura viola jidher issa iva jidher ngħid ħarsu lejja ħarsu lejja qal lil Ġiġi Ġiġa u Ġoġo Kemm għandek kulur sabiħ! qalu Ġiġi, Ġiġa u Ġoġo. Rawh issa da tlieta?
Jidher issa? Leo ħaseb li kien l-isbaħ kamaleonte tad-dinja, meta qabdu l-ġuħ mar lura fuq is-siġra. Leo l-kamaleonte mar fuq iz-zokk favorit. Stenna fuq l-istenna biex jaqbad insett. Hmm, x'taħsbu? Is-soltu jkollu bżonn jistenna ħafna biex jaqbad insett? Soltu le, hux vera? għax soltu l-insetti ma jarawhx u allura ikun jista' jaqbad l-insetti mill-ewwel. Jista' jarawh għax jgħatolhomx wiċċu fl-aħmar. Hekk qed jidher ħafna, qed jidher ħafna bħalissa. Beda jħares lejn il-kamaleonti l-oħra li bdew jaqbdu l-insetti bla problemi. Żaqq u bdiet tgorr. Kemm kellu ġuħ? Ġieli tibda tgorr zaqkom? Le! Le, qatt ma tkunu bil-ġuħ, ġieli. Ġieli tkunu bil-ġuħ. U hekk ġralu l-kamalejonte. Beda bdiet tgorr zaqqu għax kien ħafna bil-ġuħ. F'daqqa waħda Leo l-Camaleonte ra l-insetti fil-qrib. Lanqas laħaq ħareġ ilsienu. L-insetti raw il-kuluri sbieħ li kellu u ħarbu. Xi ġmiel ta' Camaleonte! qalu bid-daħqa l-insetti. Hmm, qed jitku bih hawnhekk. Għax ma jistax jikolhom. Ekku qed jinkuh. Qed jgħidulu kemm inti sabiħ għax jafu li hu ma jistax jikolhom mela ħatfu ċ-ċans biex ikunu jistgħu jinkuh. F'daqqa waħda, Leo l-Kamalejonte ħassu ta' ċajt. Kamalejonte b'ħafna kuluri ma jistax jistaħba bħal wieħed kannella. Leo l-Kamalejonte induna li biex jaqbad l-insetti ma jistax jibqa' b'ħafna kuluri beda jikkonċentra b'kemm kellu ħila, nirġgħu nippruvaw nikkonċentraw isa. Nagħlqu għajnejna. Nikkonċentraw isa. Forsi ma tafx kif jirnexxilna niklu. Konċentrajna biżejjed? Ejja ħanaraw. Reġa sar il-kulur tal-ambjent ta' madwaru. Għal rwieħ X'kulur sar reġa'? Kannella fuq ċokk kannella u ħaġa fuq fuq werqa ħadra. Se tgħidli jkoll jiekol hekk hux veru? Ejwa. Tix naraw hux ħa jirnexxilu jiekol issa. Ejwa. Aħjar ma nurix ruħi wisq, qal Leo l-Kamalejonte. Inkella nibqa' bil-ġuħ. Imma kultant, darba fil, Leo l-Kamaleonte beda jikkonċentra b'kemm kellu ħila. Hm, aħna m'għedniex illi aħjar jibqa' l-istess kulur biex ikun jista' jiekol, mela kif se jerġa' jikkonċentra dan?
Ħalli meta Tul il-ġuħ jibtel jikkonċentra kemm kellu ħila u mbagħad meta jrid lill-annimali jarawh u meta ma jkollhomx ġuħ jerġa' jikkonċentra kemm kellu ħila. Ejja ħa naraw, ejja ħa naraw.
Sabiħek?
Iva.
Kull kulur sar. Taħsbu li kuntent? Iva. Mela, meta jkun irid jiekol, x'jagħmel? Jikkonċentra?

Tafu x'se nagħmlu issa? Logħba!
Ħa nagħmlu logħba. Ħa nispjega daqsxejn il-logħba x'inhi. Mela, aħna ħankunu qegħdin nisfnu u nilagħbu fl-istess ħin. Ħankunu qegħdin nisimgħu id-diska ta' Travelers. Ħankunu qegħdin nisfnu magħha xħin il-kanzunetta tieqaf, ħanwaqqafha jiena, intom tridu tmissu il-kulur li ħanajjat jiena. Issa aħna hawnhekk ma tantx nistgħu niġru 'l hemm u 'l hawn għax inkella ma tibqgħux tarawna, imma intkom tistgħu tmorru tiġru ma' fejn tridu u tfittxu l-kulur u tmissuh b'idejkom, il-kulur li ħa nkun qed ngħid jiena. Fthemna? Isa, qumu minn hemm. Issa ħa nispnu.

Inti Audrey Ann, sib taħmar. Tajjeb, iż-żarbu, intom sibtu kulur aħmar. Iva. Tajjeb. Mela ejja ħankomplu nisfnu. Leo l-kamaleonte jrid isir isfar! Saħ tista' tmiss l-istess ħaġa tista'. Tajjeb, bravi. Kulħadd għandu xi ħaġa safra fil-qrib. Bravi. Iva, hemmhekk għandna l-farfett isfar tajjeb ħafna. Mela ejja ħankomplu nisknu.

Għaw ħafna aħdar hawnhekk tajjeb. Intkom għandkom aħdar ukoll? Ejja. Għandna l-biċċa mill-kamaleon tejja ħadra aħna. Ejja ħanisflu.

Abjad, abjad. Il-telefon tiegħi. Il-telefon tiegħi. Tajjeb. Kulħadd għandu xi ħaġa bajda fil-qrib. Tajjeb ħafna. Melejja ħankomplu nilagħbu nisfnu.

Tajjeb, urihom ir-roż, Adrienne, urihom ir-roż, għandekom il-qalziet, dur, Julia Lynn, dur, dur. Tajjeb, ħafna, kulħadd għandu xi roża ħdejh. Tajjeb, ferm. Mela nkomplu nisfnu? Ejja. Komplejna.

Leo l-kamuler trid isir griż. Isa griż, hemm xi ħaġa griża fil-qrib? No. Hmm, iktar forsi diffiċli l-griż. Hawnhekk jekk iħarsu sewwa lejja jaraw xi ħaġa griża. Anti mal-flok. Ajja, ferm. Isa, naħseb wasalna l-aħħar waħda ta' ejja ħanamlu l-aħħar waħda, ismu tal-aħħar.

Got you and I got you. Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna, all right, ħallu għemmek. Duri. Kannella u ħafna kannella u kol. Intom sibtu kannella. Bizzejed daqsek duru u s-serġaw poġu, erġaw poġu fil-qeda. Tajjeb. Nispera li ħattu gost, nispera li dini għall-loba li tistaw tkomplu tilabu d-dar fil-waqt li għedin ġewa, nispera li għedin tibqaw ġewa u tkomplu tobdu u nisimgħu dak illi qegħdin jgħidulna. Sadanittant nittama illi qegħdin taqraw, naf illi l-librerija magħluqa kif għedtilkom però dejjem tistgħu tiddownloadjaw il-libi minn fuq l-internet u hekk tkunu tistgħu tkomplu taqraw minn fuq il-mobiles, tablets tagħkom. Ringrazzjament speċjali lill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi, b'mod speċjali lis-Sur Joe Hammula għal din l-inizjattiva. Ringrazzjament ukoll lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u lil Malta Libraries. Grazzi talli kontu magħna u nispera illi terġgħu tkunu magħna. U kif dejjem nagħlqu aħna. Tlieta, tnejn, wieħed, il-qari tal-ġenn! Nerġgħu niltaqgħu! Bye!